Nimxu għal aktar affarijiet. Fil-ġranet li għaddew għednielkom tibgħatulna l-mistoqsijiet tagħkom fuq il-coronavirus u irrid ngħid li mlejtuna. Irċevejna mijiet ta' filmati. Xi wħud bagħtulna l-vidjow tagħkom qed tistaqsu l-mistoqsija u oħrajn għedna lit-tim tagħna ta' Xarabank biex jistaqsuhom. Biex inwieġbu kemm jista' jkun minn dawn il-mistoqsijiet, għandna magħna live lit-tabib Chris Barbara, inkarigat mil-laboratorji fejn bħalissa qed isiru t-testijiet tal-coronavirus f'Malta. Doktor Barbara, grazzi ħafna. L-ewwel mistoqsija, Doktor Barbara, mingħand. Mingħand Anita l-ewwel mistoqsija. Ismagħha.
Issa mill-ewwel każ li kellna, tnejn biss għadhom fiequ kompletament minn dan il-virus. Għalfejn barra minn Malta donnhom il-każijiet qishom qed ifiqu iktar malajr u hawn Malta qed jieħdu daqshekk fit-tul biex ifiqu?
Iva Anita, eh, nassigurak illi mhux għax Malti jew mhux Malti kemm iddumu biex ifiqu, imma jiddependi mill-immunità ta' dak li jkun, aħna semmejna li għandna dawk iċ-ċelloli bojod ishom is-suldati fid-demm illi daw qed jippruvaw jiġġieldu kontra l-virus ħa jeħilsu minnu. Issa Dal-virus huwa ġdid u għadna qed nistudjawh u qed nindunaw illi hawn min jeħles minnu malajr dan il-virus u hawn min ma jkun baqgħulu sintomi ta' xejn imma jkun għadu qed iferrex il-virus mill-qtar, minn ħalqu eċċetera. Aħna biex ngħidu li dak li jkun ikun fih irridu nagħmlu dak is-swab li joħroġ darbtej wara xulxin li jkun negattiv. U anke wara dak, dak li jkun meta ħareġ negattiv inżommuh perjodu qasir id-dar ukoll biex żgur ma jinfettax lil ħaddieħor, bħala prekawzjoni. It-tieni mistoqsija mingħand Clara.
Doctor Barbara, nafu li l-pandemija tgħaddi minn fażijiet differenti u jkollha wkoll il-peak. Hawn Malta f'liem fażi wasalna u minn liem fażijiet baqgħalna ngħaddu? Kif ser tkun il-peak tagħna? Grazzi. Iva, iva, mela, eh, domanda interessanti immens, naħseb kieku naf nirrispondik nista' nserraħ moħħ anke għall-isptar l-affarijiet kif ser jiġru. Da dejjem jiddependi kemm dak li jkun se jżomm is-social distancing, tajjeb? Eh, aħna nafu illi jekk inti ma tagħmel xejn, Żewġ persuni jferrxuha lil ħamsa min-nies, jew inkella persuna wieħed irxerridha lejn 2.2 min-nies. Iktar ma nieħdu miżuri biex il-virus ma jaqbiżx minn persuna għall-oħra billi aħna noqogħdu ġewwa, iktar hemm ċans illi l-virus minn persuna ma tinfirexx għal 2.2 imma tinfirex almenu għal wieħed, jew nixtiequ aħna li tinfirex għal inqas minn wieħed. Kemm se jkollna każijiet? Jekk jidħlux kwantità ta' nies ġol-isptar? Meta ħa nilħqu l-quċċata ta' din il-grafika? U meta iktar nippruvaw neħilsu minn din is-social distancing u forsi nibdew narġgħu naraw il-ħwienet jibdew jiftħu eċċetera, dejjem jiddependi minn kemm dak li jkun qed iġib ruħu jobdni dawn l-awtoritajiet fejn qed jgħidu noqogħdu 'l bogħod minn xulxin, naħslu jdejna, biex il-virus ma jaqbix minn persuna għall-oħra. Iktar ma nniżżlu din l-R value ngħidulha, inqas minn wieħed, Iktar se tgħaddi malajr u inqas se naraw każijiet. Però rrid infakkar li mhux bilfors naraw mewġa waħda imma jista' jkollna xi mewġ ieħor iktar baxxi 'l quddiem. Il-mistoqsija li jmiss mingħand Deborah.
Fl-ewwel xahar anke inti kont tajt l-idea li l-virus irid ikun fuqek biex jittieħed, però issa qed naraw li anke jekk ma jkunx ħareġ il-virus u ma jkollokx sintomi tiegħu, xorta waħda jista' jittieħed għal ħaddieħor. Dan x'ġara eżatt? Jista' jkun li jinbidel il-virus?
Ekku, le ma naħsibx li għalkemm il-virus dejjem bil-mod il-mod dejjem jagħmel żbalji żgħar fir-replikazzjoni tiegħu, però mhux dik ir-raġuni, ir-raġuni hija li llum iktar qed nindunaw u nintebħu b'iktar propjetajiet ta' dal-virus. U llum qed insibu li l-virus enke qabel ma tibda tagħtik dik it-tqaħqiħa, is-sogħla xoħta, minn qabel dak il-perjodu diġà inti tkun qiegħed tferrex il-virus mhux f'kulħadd imma f'ċerti nies u hemm min kważi jgħidlek l-unika sintomi li kelli kien xi daqsxejn nuqqas ta' xamm jew qed inbati biex intiehem xerti affarijiet u f'dak il-perjodu dak li jkun diġà jkun qiegħed ixerred il-virus. Allura dawn huma dawk li ngħidulhom asymptomatic spreaders, qed iferrxu l-virus mingħajr m'għandhom dawn is-sintomi tal-irjiħat jew respiratorji. Ok, il-mistoqsija li jmiss hija mingħand Joshua. Tabib nitolbok iżżomm daqsxejn fil-qosor għax hemm ħafna mistoqsijiet, kif taf. Żomm aktar fil-qosor. Hawn ċertu tobba qed jgħidu dan il-virus jista' jittieħed mill-arja wkoll. Dan hu minnu u jekk mhuwiex minnu, jista' eventwalment dan il-virus jevolvi biex jiġi ttieħed mill-arja wkoll? Eħe.
Mela, le, dan il-virus ma jittieħidx mill-arja, jittieħed minn qtar, però jekk nagħmlu proċedura, pereżempju ġol-isptar, ta' ventilazzjoni ta' pulmun ta' pazjent, tajjeb, hemmhekk minn dak il-qtar jista' jsir fwar, però mhux mill-arja li jittieħed. Meta l-virus jibda jagħmel ċertu bdil jew żbalji jew mutations, tajjeb, ħafna drabi iktar se jsir fjakk. Però fil-mediċina m'hemmx regola ġenerali, tajjeb. Ma naħsbux li għandha ssir, però kollox possibbli fil-mediċina. Il-mistoqsija li jmiss mingħand Maya.
95% ta' nies li mietu skont il-World Health Organization huma kollha anzjani. Imma mbagħad hemm dawk il-5% l-oħra, 2500 ruħ. Dawn ikunu żgħażagħ jew inkella tfal żgħar. Allura dan x'jiġri biex ikunu mietu?
Iva, mela, il-proprja infezzjoni ħafna drabi se tidħol fil-pulmun. Fil-pulmun mhux se jkollna ossiġnu biżejjed, kif ma jkollokx ossiġnu, il-qalb se tħabbat iktar biex jibda jasal l-ossiġnu fit-tessuti kullumkien. Min ikollu problemi oħra barra din, inkluż il-qalb, eċċetera, l-iktar se jkun vulnerabbli jew kondizzjonijiet oħra. Issa f'dal-każ tal-coronavirus jew Covid 19, tant qed naraw numri kbar ta' nies li ġew infettati illi kultant tara dawk li ngħidulhom l-outliers ukoll. Jiġifieri naraw anke nies li għandhom età iktar żgħira li m'għandhomx mard ieħor jew komorbidità u allura xorta kultant naraw dawn in-nies illi l-virus ikun ħakimhom sew, ikkawża mard respiratorju sew u jeffettwa u jista' jwassal ukoll anke għal mewt f'età li ma nkunux qed nistennewha.
Tifla ta' disa' snin jisimha Elisa bagħtitilna dan il-vidjow bi tliet mistoqsijiet. Ismagħhom.
Hello, jien Elisa u għandi disa' snin. Għandi tliet mistoqsijiet fuq dan l-imbiegħed coronavirus. L-ewwel ħaġa hi, jekk jekk ħa mmutu biha, il-korona, Kif ħa mmutu aħna qbdu mmutu jew ħa nbatu aħna? Tim mistoqsija hi ommi nurse u taħdem night duties qabel ma titlaq ix-xogħol dejjem ngħidha ma ġejja lura jew le? It-tielet mistoqsija hi in-nanna u n-nonnu tiegħi nimmissjahom ħafna u nixtieq nagħtihom bewsa kbira u taniqa. Meta ħa mmur narahom jiena?
Iva, insellimlek Elisa, toqgħodx tinkwieta, ħa ngħidlek, ara, ħafna affarijiet importanti li semmejtli. Mela, l-ewwel ħaġa, importanti li n-nanniet xorta tibqa' tarahom, però inti ma tridx tagħmilhom ħsara, tajjeb, allura dejjem importanti illi inti anke b'mod virtwali kif qed narak jien bħalissa fuq it-television se tarahom, għaliex għax jekk tmur ħdejhom u Alla ħares qatt ikun hemm il-virus qed jikkontamina il-ħwejjeġ, il-ġilda tiegħek, eċċetera jew il-qtar, inti tista' tgħaddiha lin-nanniet u inti tant tħobbhom ma tixtieqx li jiġrilhom xejn. Il-mama tiegħek hija nurse, allura hija waħda min-nies li l-iktar qiegħda tgħin il-ħaddieħor biex dan jgħaddilu. Minn hawnhekk innaqlalha l-kappell għax din hija altruwista tħobb il-ħaddieħor. Iva, kollha aħna jkollna element ta' biża', Għax nibżgħu li nistgħu nimirdu aħna. Imma dak li jkun tant ikun professjonali fix-xogħol tiegħu illi meta nieħdu l-affarijiet kollha bil-galbu, tajjeb, mingħajr paniku ta' xejn, m'għandhomx imorru ħażin l-affarijiet tagħna. Jiena niltaqa' ma' ħafna viruses oħrajn, semmejt fi programmi oħrajn, u qatt ma ġrali xejn, però dejjem nibqa' attent. U l-mamà brava ħafna u se toqgħod attenta U xorta nibżaw imma nibqaw attenti. Tajjeb? Eħe, ġiri dawn huma kollha affarijiet importanti ħafna li noqogħdu dejjem attenti għalihom. Mark, ma nafx kien xem xi domanda oħra li Le, le, kollha weġibthom. In-nanniet, il-mama u l-ewwel waħda ma nafx kienet imma naf li weġibta. Eh, mela, il-mistoqsija li jmiss minn ċaxa.
Ilbieraħ fuq CNN intqal li nofs l-Ewropa ħarġet obbligatorja li noħorġu bil-maskla. Fil-każ tagħna aħna x'se nagħmlu? Ir-raġuni hija li ftit ilu, anke fuq programmi lokali, rajna li ntqal li l-maskla m'għandniex għalfejn nilbsuha u saħansitra ntqal ukoll li xi kultant agħar jekk toħroġ bil-maskla. Kont naqra xettika fuqha din ngħidlek il-verità għaliex agħar qatt ma tista' jkun għall-fatt li anke n-nurses u t-tobba li huma daqshekk fil-qrib mal-marid il-maskla jilbsuha. Fil-każ tagħna aħna l-Maltin liema direttiva ħa nobdu, dik li qalet il-who li ma nilbsux il-maskla jew inkella dik li qed jagħmlu nofs l-Ewropa li l-maskla tilbisha u saħansitra hija obbligatorja? Grazzi u nsellmkom.
Grazzi, nsellimlek jien ukoll. Iva, domanda intelliġenti immens. Nafu anke li ssir diskussjoni anke bejnietna t-tobba u l-professjonisti u anke istituti differenti. Għaliex? Għax naraw nofs l-Ewropa, kif għedt inti, jilbsu, nofs l-Ewropa ma jilbsux, iċ-Ċina jilbsuha pereżempju. Mela il-maskra x'inhi? Aħna qed ngħidu il-maskra tal-kirurgu, is-surgical mask, tajjeb? Mela f'dak il-każ il-maskra se tilqagħlek it-taqtir biex inti ma tinfettax lil ħaddieħor. Issa l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa tgħidlek illi sakemm tilbes il-maskra u sakemm tnaħħiha, jekk inti għandek dak it-taqtir, hemm ċans illi din tiġi infettata, inti tmiss wiċċek u allura se tkun iktar ta' periklu għalik. Però fl-istess ħin, jekk kulħadd jilbes il-maskra, allura inti se tipproteġi, speċjalment semmejna ftit ilu li hemm min m'għandux sintomi u jista' jkun qed itajjar il-qtar fuq ħaddieħor, allura inti se tipproteġi lil ħaddieħor. Billi tilbes il-maskra mhux se tipproteġi lilek innifsek, imma għandek mingħi tipproteġi lil ħaddieħor. Aħna qed naraw kif qed jivolvu dawn l-istudji xjentifiċi Preżentement qed nimxu ma' x'tgħid l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa, però sintendi nibqgħu nevalwaw istituti oħra x'qed jgħidu u jekk naraw illi kulħadd jilbes il-maskra u dinha se tnaqqas illi jinxtered il-virus sintendi l-awtoritajiet persważ illi jieħdu d-deċiżjoni tajba. Il-mistoqsija li jmiss mingħand Xandru.
Ħafna nies qed jaħslu l-frott u l-ħaxix tagħhom bid-diżinfettant jew bis-sapun. Jekk taħslu bl-ilma biżżejjed.
Iva, Xandru, ma naħsibx li huwa biżżejjed. Għaliex? Għaliex il-virus ġo fih, jekk kif konna semmejna fl-ewwel programm, anke fuq Xarabank stess, konna għadna illi għandu qisu griż ġo fih. U jekk aħna nużaw l-ilma bis-sapun, dan ħa jinfaqa' għax iħollu dak il-griż. Jekk tuża l-ilma biss dak il-griż ma jinħallx. Allura importanti li aħna nużaw xi deterġent ħafif biex naħslu l-ħxejjex u l-frott tagħna u mbagħad wara tlaħalħu bl-ilma u mbagħad ma jkollokx inkwiet tista' tieħdu. Wara ħsel idejk eh dejjem. Tabib, jekk xi ħadd imiss tuffieħa bil-virus imbagħad inti tikolha wara jaqbdek? Imma vera fil-qosor, iva. Imma qed ikollha mhux għax tkun kilta, imma għaliex tkun ikkontaminajt in-nifsijiet tiegħek u l-virus jidħol mis-sistema respiratorja. Mhux għax tkun niżlet fl-istonku, ġifieri? Assolutament.
Fl-istonku għandna l-aċtu u ma jħallihx vijabbli. Il-mistoqsija li jmiss mingħand Marilyn.
Dottor Barbara, l-ġimgħa l-oħra sirna nafu min hu vulnerabbli biex joqgħod iktar attent u ħafna kienu dawk li staqsew, allura persuna li tbati minn pressjoni għolja u li tieħu l-mediċina u li hija marda kronika għal xi wħud, mhijiex vulnerabbli, m'għandhiex riskju akbar? Eħe.
Mella, domanda interessanti ħafna wkoll, jekk il-pressjoni mhijiex ikkontrollata, hemmhekk tiġi vulnerabbli. Imma jekk inti qed tieħu l-pilloli u l-pressjoni hija kkontrollata, allura inti qisek m'għandekx il-marda u ma tibqax vulnerabbli f'dak il-każ. Ok, il-mistoqsija li jmiss mingħand Pollyann.
Min għandu l-coronavirus, għaliex ma jagħmlulux tabella mal-bieb ħalli l-ħaddiema ma jmorrux jaħdmu għandu?
Iva, interessanti wkoll, eh jekk se tagħmel tabella mal-bib inti se tagħmel stigma fuq dak li jkun kif kien jiġri meta kien hemm il-pesta eċetera. Però għandek punt hemmhekk għax inti jekk jiġi xi ħadd id-dar u ma jkunx jaf, jien naf ġej xi ħadd ħa jagħmillek xi servizz essenzjali pereżempju d-dar, dan għandu d-dritt ikun jaf U għalkemm għandna l-liġi tad-data protection, il-liġi tas-saħħa pubblika se tagħtih il-permess lil dak li jkun li se jidħol id-dar jistaqsik jekk inti hemm xi mard li huwa infettiv u inti bid-dover trid tgħidlu għax inkella sintendi jistgħu jittieħdu l-passi kontrik. Il-mistoqsija li jmiss mingħand Michela.
Tara ħastramba li l-Prinċep Charles għaddielu daqshekk malajr? U kif fl-Ingerterra qed joqogħdu tmint ijiem u aħna qed noqogħdu erbatax-il ġurnata ġewwa? Mela dan mhux l-istess virus?
Iva. Mela, il-virus huwa l-istess, identiku totalment, Imma mhux kull pajjiż qed jieħu l-istess miżuri bħal b'kull pajjiż ieħor. Mela aħna nafu l-inkubazzjoni ta' dan il-virus hija ta' erbatax-il ġurnata, jiġifieri mill-ġurnata li inti ġejt infettat sakemm jistgħu joħorġulek is-sintomi. Issa, ġeneralment, ħafna drabi s-sintomi joħorġu sa minn ħamest ijiem, minn tnejn sa ħamest ijiem, però hawn każijiet oħrajn fejn is-sintomi joħorġu fl-erbatax jew tnax-il ġurnata. Aħna żgur li mhux se nħallu 'l dak li jkun joħroġ qabel joħorġu dawn is-sintomi jew l-inkubazzjoni għaliex hemmhekk ikun hemm ir-riskju li dak li jkun ikun qed ixerred il-virus u jinfetta lil ħaddieħor. Infatti kif għadni kemm għedt ftit ħin ilu, irridu naraw li joħorġu żewġ swabs negattivi konsekutivament, jiġifieri wara xulxin, u mbagħad wara li dawn joħorġu negattivi, dak li jkun inħalluh għal perjodu ieħor id-dar biex inkunu żguri li l-virus mhux qed inxerrduh ma' xi ħadd ieħor, biex nipproteġu lil ħaddieħor u n-nies vulnerabbli. Il-mistoqsija li jmiss mingħand dat-tifel, għalhekk insaqsik hekk.
Min jaf kieku n-nies kollha ta' Malta jmorru għal test tal-coronavirus u min jirriżulta pożittiv, ikollu t-trattament li hemm bżonn u min le jibqa' d-dar. Naf li dan ma jistax isir f'ġurnata, imma imma probabbli jista' jsir f'ġimgħa.
Proset, intelligenti ħafna di tabib, ma eh, Iva, ideja tajba. Iceland of Rewa. Kiku nistaw namlu għad il-bicċa xol. Mela, il-problema hija li meta inti tieħu swab u inti għadek ma ħarġulek xi sintomi, mhux dejjem se ssibu il-virus, allura jiena nista' nagħmillek it-testa swab, ngħidlek li inti negattiv u inti xorta wara ftit ġranet toħroġ li inti pożittiv. Jiġifieri aħna li qed nagħmlu preżentement huwa nippruvaw nieħdu swabs kemm jista' jkun u nilħqu nies kemm jista' jkun u l-iktar li nies li nsibulhom livell għoli tal-virus huma dawk in-nies li joħorġulhom is-sintomi. Kieku niskrinjaw 'il kulħadd bis-swab, Ukoll hija idea tajba però se jaqbżulek numri ta' nies ukoll li ma jkunx għadu ħareġ il-doża tal-virus ġo fihom u s-swab jiġik negattiv. Idea tajba imma, togħġobni. L-aħħar mistoqsija tabib għax spiċċa l-ħin. Illum dalgħodu waqt il-briefing il-Professur Charmaine Gauci qalet li kien hemm każ ġdid ta' mara pregnant li kellha l-virus. Issa di qatt ma kienet daħlet ħarġet mid-dar. Di minn fejn minn fejn laqtitu? U dak ifisser li l-baby kellu wkoll il-virus awtomatikament.
Iva, mela. Kif semmejna qabel, il-virus mhux se tarah, huwa inviżibbli, tajjeb, u b'xi mod dan il-virus qabeż minn ħaddieħor għal fuq din il-mara. In-nies li huma jew nisa li huma tqal se jkunu iktar vulnerabbli ta' xi possibilità ta' komplikazzjoni fit-tarbija, speċjalment għaliex jekk jitlagħlha d-deni din il-mara importanti li nżommulha t-temperatura normali, il-fetu tajjeb huwa diffiċli biex jikkontrolla t-temperatura għaliex inaqqas il-temperatura min-naħa tal-kurdun biss, allura ma tantx se jkun effiċjenti. Jiena persważ li l-affarijiet imorru sew għal dis-sinjura. Però importanti illi d-deni dejjem nikkontrollawh u ma nħalluhx jitla' wkoll. Minn fejn ħaditu dil-mara ma nkunx nista' ngħid imma minn xi mkien dana jkun qabbeż minn xi ħadd għal fuqha. Doctor Barbara, grazzi ħafna u f'isem il-Maltin u l-Għawdxin kollha nixtieq ngħidlek grazzi u prosit kbira tax-xogħol li qed tagħmlu biex issalvawlna ħajjitna. Grazzi ħafna u l-lejl